و مافەکانی مرۆڤ بڵاوی کردەوە لە پارێزگای کرماشان سێ کۆڵبەر کوژراون شەشی دیکە بریندار بوون لە پارێزگای سنە دوو کۆڵبەر کوژراون پێنجی دیکەش بریندار بوون لە پارێزگای ورمێش کۆڵبەرێک گیانی لەدەستداوە شش کەس لەو کۆڵبەرانە بە تەقەی ڕاستەوخۆی هێزەکانی ئێران چوار کەسی دیکەیان بە تەقینەوەی مین ئەوانی دیکەشیان بە ڕووداوە سروشتیەکان و ڕووداوی هاتوچۆ گیانیان لە دەستداوە یاخود بریندار بوون ساڵی ڕابردوو پەنجا و دوو کۆڵبەر گیانیان لەدەستدا بوو، سەد و شەست و سێ کۆڵبەری دیکە بریندار ببوون. کۆڵبەرەکان دەڵێن، بەهۆی نەبوونی هەلی کار و نەبوونی سەرچاوەی دیکەی بژێوی بە ناچاری ڕوو لە ناوچە سنوورییەکان دەکەن. بەپێی ئامارە نافەرمییەکان، نزیکەی حەفتا هەزار کەس لە دانیشتووانی ناوچە سنوورییەکان ژیانیان گرێدراوی ئاڵوگۆڕی بازرگانی لە ناوچە سنوورییەکاندایە. ئیبراهیم ڕەیسی سەرۆک کۆماری ئێران دوو ڕۆژ لەمەوبەر بڕیاری دا بۆ ڕێگری و قاچاخ وەزارەتی ناوخۆ بازارچە سنووریەکان چالاک و ڕێک بخەنەوە و ڕێوشوێنێک بۆ ڕێکخستنەوەی ئەو کاڵایانە دابنێن کە کۆڵبەرەکان دەیگوازنەوە. دەگەڕێینەوە شیوا شۆک بۆ بەڕێوچوونی ڕێوڕسمی بە خاک سپاردنی تەرمی دایکی کۆسرەت ڕسۆل زوبێدە سعیت کە دوێنێ کۆچی دوایی کرد دیارە کۆسرەت ڕسول سەرۆکی ئەنجومنی باڵا و بەرژەوەندیەکانی یەکێتی نیشتیمانی کوردستانە دایکی کۆچی دوایی کردو لە ڕێوڕسمێکدا گەڕێنرایەوە بۆ هەرێمی کوردستان تەرمەکەی و لە گوندی شیواشۆک لە سنووری کۆیە بە خاک دەستپێردرێت ئێستا تاجە گوڵینەی قوبات تاڵەبانی لەسەر گۆڕی زوبێدە سعید دادەنرێت دیارە بە بەشداری ژمارێکی زۆر لە ئەندامان و لایەنگرانی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان و بەرپرسانی ئەو حیزبە ئامادە بوون لە گوندی شیواشۆک لە سنووری تەرمی زوبێدە سەعید دایکی کۆسرەت ڕەسۆڵ بە خاک سپێردرا و ئەوەی دەبینرێت ئێستا دانانی تاجە گوڵینەیە لەسەر گۆڕی زوبێدە سەعید دادەنرێت دیارە ڕێوڕسمی پرسەکەی لە شاری سلێمانی و لە شاری هەولێریش بەڕێوە دەچێت ئێستا ڕێواز فایق سەرۆکی پەرلەمانی کوردستان تاجە گوڵینەی سەرۆکی پەرلەمانی کوردستانی لەسەر گۆڕی زوبێدە سەعید دانا دیارە بە ئامادەبوونی ژمارەیەک لە ئەندامانی ئەو حیزبا و لایەنگرانی ئەو حیزبا بەڕێوە دەچێت لە گوندی شیوا شۆک لە زێدی خۆیان بە خاک سپێردرا ئێستا تاجە گوڵینەی نەوزات هادی دادنرێت لەسەر گۆڕی زوبێدە سعید

دوێنێ لە ڕێوڕەسمێکدا تەرمەکەی گەڕێنرایەوە بۆ هەرێمی کوردستان و ئەمڕۆ لە ڕێوڕەسمێکدا بە ئامادەبوونی ژمارەیەک لە ئەندامانی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان و لایەنگرانی ئەو حیزبە لە گوندی شیواشۆک لە کۆیە بە خاک سپێردرا ئێستا تاجە گوڵینەی پشتیوان سادق وەزیری ئەوقافی هەرێمی کوردستان و ڕاوێشکاری سەرۆکی هەرێمی کوردستانی شەدادەنرێت هەرێک لە قوبات تاڵەبانی سەرۆکی پەرلەمانی کوردستان و نەوزات هادی و ئێستاش پشتیوان سادق وەزیری ئەوقاف تاجە گوڵینیان لەسەر گۆڕی زوبێدە سعید دانا هەر ئەمڕۆ پرسەکەی لە شاری هەولێر و لە شاری سلێمانیش بەڕێوە دەچێت لە هەولێر لە مزگەوتی سەوافە و هەروەها لە سلێمانی لە مزگەوتی ئەحمەدی حاجی علی ڕێوڕسمی پرسەدانان بەڕێوە دەچێت دیارە تەرمی زوبێدە سعیت لە شیوا شۆک بە خاک سپێردرا تیشک دەخینەوە سەر قسەکانی قوبات تاالبانی کە لە ڕێوڕسمی بە خاکسپاردنی تەرمی زوبێدە سعیت لە شیوا شۆک پێشکەشی کرد. ئامادەبوانی بەڕێز ماتەمگێڕانی خۆشەویست، ئێمە ئەمڕۆ لێرەین ماڵاوایی لە کەسێکی تێکۆشەر، لە دایکێکی نیشتیمانپەروەر، لە کەسێک کە هەموو ژیانی پڕ بوو لە نەهامەتی، لە دەربەدەری کە بە چاوی خۆی چەندین ناخۆشی بینی، چەندین جار جەرگی سوتێنرا، کەسێک کە ئەوەندە ئازا بوو هەرگیز نەیهێشت ئەو نەهامەتی و ناخۆشیانەی ژیانی کاریگەری هەبێنە سەر ورە و ئازایەتی و مەعنەویاتەکەی. من. قسەکانی جەنابی مامۆستا دووبارە ئەکەمەوە کە ئێمە ئەبێ مەمنونی ئەم بەڕێزە بین لەبەرەوەی کە توانی هەست و ڕۆحەتێکی نیشتیمان